Johera mag Wuora, jodala mageno, agone Ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo majaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nade ma Jehova olose thuoloni. Uh, kapok wawacho wach moro amora johera mag Wuora, twadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova mar oganda lweny ruoth mar ruodhi, erokamano chier mar choke ja Galili. Iloso thuolo ni mondo yal wecheni ka kinde pod nitie. Duong' gi pak kodogni Ebeneza to mara kuom Yesu. Amen. Johera mag Wuora, Adhi wuoyo kodi kuom gima iluongo ni obadho. Thuon wach ma Jehova ochika kawuono, adhi wuoyo kuom obadho. Obadho michiko ne le. Kendo sama ipidho ichiko obadho, tiluongo jomolony e chiko obadho. Tikonegi ni kaka nyocha ichiko ma ka ng'ane, bichiknwa ma kama. mondo omeki mondo kosemeko to wabiro timo gima wahero kod ng'ama omako okinyi jehova ochika mondo awuo kuma obadho ma samoro osechik ne nyar ng'ato tedo manyodhiye kod mor kod hera obadho make moling' kode piny kwe kod hera kawuono nyorumo samoro awuoyo kod wuod wegi mane kane somo to jodala ne nigi geno sama nowuok mar mondo dala koro yud resruok ni iluonge kaka taya mar dala ni obadho nomake monindo kode piny onge gigene manyalo sudo kata chiel wuoyo kuom ohala manochaki ji ne nigi geno kawacho ni ohala ni noting'wa malo obadho nomako ohala moling' godo piny duong' odog ni jakono mula awuoye Zaburi pradek kod abich matindo abiriyo. We asom gi mondikie mumb Jehova. Ne gichikona obadho kayiem nono. Adier, ne gikunyo bur matut mondo anyumrae. Ma ne gima dwawuoye kawuono. obadho mane ochik ne nyar ng'ato obadho mane ochik ne wuod ng'ato obadho mane ochik ne dala moro ma gik mabeyo mane nie dalano obadho nonindo godo piny mano obadho notweyo ka ji kalo nyim dhorangach to gium nono ni ma be dala mane dhok ne nitie cha ka gikalo e nyim dhorangach to gium nono ka gipenjore ni wuod ng'atni ma be kijana mane kawo namba moja cha kar obadho nochiki ma nomako wuod ng'ato kawuono gik mabeyo onge kawuoyi wuothe barabara okwano lwete ong'iyo polo joma ne gisomogo kale te nyaka nyiri mane gipon godo mage miluonge aruse odhi moneno wakelo yesu dwoko wakelo yesu geno ng'ama nyalo kelo geno kama geno norume iluonge Yesu chier mar choke. Odonjo dala gi Lazaro ma Jabethania, oyudo ka Lazaro osetieko ndalo ang'wen e bur. Kawuono ni kata obedo ni ng'ato osetieko ndalo adi moseluonge nying machalo nade, we aweya nying mane oseluonge go. Yesu dwa donjo, pok odeko to be pok nomondo nitie jakondo mula kawuono ni ang' olimo ng'ato ama nolimo dala gi lazaro ma jabethania nyaka ngima ma ne onge yesu nochako dwoko ngima kama ngima norume ohala ma onge ngima yesu biro chiero kawuono mumba kona niya ne gichiko na obadho kayiem nono wan kod jehova mabiro yalo buchi kawuono kata onge ng'ama oikore mar yalo buchi wan kod jehova manyalo yalo buch ng'ato Duong' odogni e wuok apar gabich matindo chiko ang'o makelo badho e wuok apar gabich matindo chiko en ang'o makelo badho obadho ok bukre to biro kende nitie gima kelo badho mumba kona E wuok apar gabich matindo chiko, jasikwa nowacho niya, analaw gi majukgi. Gima kelo badho en jasigu ma ka gimoro dhi maber e dala ng'ato to iye wang', iye ng'adore, iye ludore, ok odwar ni nyar ng'ato mondo sudi litne kata udak kode plot litne kata usomo kode sikul litne kata idhi tedo litne jasigu jasigu ok nindi to kawuono ne waluongo yesu siba okew ji audi yesu ratego chier mar choke ja galili mumba kona niya engeche pradek matindo pradek ni mokwongo en sibuor onge le moro amora maromo kode kata wasigu law wa majukwa wan kod sibuor onge le moro amora maromo kode kata wasigu ne ram ni tijewa nyaka kethre wan kod sibuor onge le moro amora maromo kode iluonge yesu wendo chier mar choke molimo paulo gi sila kanie dier jela sama meja nodonjo koloso master key nyaka kifunde mag jela nogo sarut manomukore molwar piny kawuono wacho niya obed kiful mane ma obadho nochiki momako i nyar ng'ato motweyo molingo doti ma kawuono ne jomoko noluonge ni migumba jomoko noluonge ni jakisoni manyuolo to chako iko piny kawuono wawacho niya ere mbi yesu janasaret gima onge no biro bede kawuono nyinge yesu mar polo gima onge jehova biro kelo Ang'eyo jakondo mula Manuel manolimo Sarai sama iluonge ni Sarai, Jehova kare kama odonje, onyalo loke nying ng'ato. Sama nodonjo molimo Sarai, ka Ibrahim wachuore bende nitiere. Oh, sama ne gichako giduogo higa machielo, Sarai koro ne ok luong ne migumba, niluonge ni min ng'ato. Kawuono ni nying Yesu ja Nazareth, wawacho ni kiful moro amora ma jasigu noketo ei nyar ng'ato nyako gonyre nyako gonyre nyako gonyre ako gonyre nyako gonyre kawuono e nying yesu ja nazareth nyako gonyre sani wan kod yesu wendo nyaka kifundo nogonyre e nying yesu ja nazareth mumbakona niya jasikwa nowacho niya analawgi majukgi anape mwandugi Mano dwach jasigu mondo dala wuodong' nono, mondo odi odong' nono, mondo ma nyithindo mane ipuonjo mondo mi kik konyi. Obiro lawo gi ma kata gidhi Mombasa, obiro lawo obiro lawo gi ma kata gidhi Kisumu, obiro lawo gi kuro modhi omak gi kong'o kuro ma gilal nono. kata kapod pod gin e kor gweng' to biro lawogi ma nyathi lal nono ma gik mabeyo ma nyathi nyo igeno ni nyalo timre kit ngima nyathi michak ywak nono wang'eyo mier ma mine oseywak kotwe nyaka suka e nungogi ka giparo nyaka pesa mane gitiyogo matek kuom skul fees mag nyithindo o ka giparo nyaka lope mane gisingo kawuono wakelo yesu jadwok geno ondik e fweny abich ni waywak sibuor mar dhood Juda ema oselocho bed ni gino nondiki kod kido abiriyo mane oket iye kod oko nying Yesu ja Nazareth mane olornego nyathi ei dala to chako dhi olorne godo nyaka oko wabiro kod Yesu raba ondike jo Kolosai ariyo apar gang'wen ni norucho gima nondiki mane otweyowa obadho kobadho kawuono nyaka tung' ka tung' wabiro turo gi remb Yesu Janazareth kawuono ni omiyo wateko mar muko ndiki e Mathayo apar gabich apar gadek ni gimoro amora ma wuora manie polo ne oko pidhi biro pudh oko ondike Jeremaya achiel matindo apar niya winji wuodi likia kawuono amiyi teko mar muko gi pudho gi go piny to kendo amiyi teko mar pidho kaachiel kod gero e nying Yesu ja Nazareth nyaka mier mane okethore mane ochigne gi obadho owacho kuom remb Yesu ka wachung' e remo niya e nying Yesu nyaka mabade mane onge dalano Yesu kelo nyithindo mane onge dalano Yesu kelo pith mane onge dalano Yesu kelo ohala mane okethore Yesu chungo malo Ka nochiero Lazaro pok odeko mondo timne ng'wono. Ka noparo Salai merwa we ywak Jehova ni kod nyalo, en kod teko kata kawuono ni odhi yweyo pi wang'gi we aweya joma nosenyieri. Ma e higa, ma e dwe, ma e tarik, ma e juma ma Jehova time ng'wono. Wang'eye jakondo mula kodhi oparo Hana ka nosenyier. Seche ma dinyiero Hana ni iparo ni ok nyalre. we aweya jonyiero nyiero to ka jehova biro biro chien to biro wuk moleke gi ratiro e nying yesu ja nazareth wawacho ni geno nitie kuom nyasachwa kawuono ne ng'ato biro chungo malo wawacho ni jehova ting'o nyingi malo nikech itimona kawuono onge odiochieng' machielo japuonj itimona ng'uono duong' odog ni wendo isaya prabich gi ang'wen matindo apar gabiriyo wacho ni onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi O Jeremia prang'wen matindo ang'wen wacho niya, kawuono agolo nyororo ok e lweti, bed ni neno badho ma nochik tich adi sadi, kata nochik e iya ora, kata nochik e wi got, kata nochik e tie yien machal nade, mano lamo godo wi kwere tich adi. Kawuono wating'o Yesu rora, wating'o komeko, wating'o chier mar choke ja Galili. Osana manyalo Yesu rataya godhi oromo kod wuoyi ka nie e liete e piny Jogerasi. Ka wuoyi dhumo kisungu madongo dongo e piny e, e liete mag joma tho. Kanye mowache vocabularies madongo dongo e mane osomo nyaka e mbalariany madongo kane jonyuolne ne puonje. Kane gin kod geno kara seche mane gin gipuonjo nyathigi to kara obadho ne chiko. Nitie nyaka nyiri ma seche madongo to karo badhi chiko. Nitie nyaka tije ma kata ka ng'ato dhi donje to karo badhi chiko. Nitie nyaka dak miloso to karo badhi chiko. Kawuono ni wabiro turo gi nyinge suja Nazareth. Wache Isaya piero ang'wen gabich niya, asemako lweti ma korachwich yaye kuros ruoth mageno. Kawuono ne abiro turo dhorangeye mag mula molosi ma kata ne yawuoyi gi chubad gidongo ema nodhi oguro nyaka eh, dhorangeye madongogo kawuono waturo gi nying Yesu ja Nazareth kwa wacho niya, obadho kobadho nyaka go sarut, twech ka twech nyaka go sarut, ura ka ura nyaka go sarut, nyaka tich molwar kawuono ni nying Yesu ja Nazareth. Pepas nyaka chak konyi kawuono, dak ni nyaka kwe duogie, ohala nyaka chung' malo, hera nyaka duogie dagno, nyithindo nyaka yud school fees, ok nolor ni dhote nying Yesu ja Nazareth, duong' odog ni wendona. Iber ja Galili. Mumba kona Jeremia pradek matindo aboro chieng'no anatur dhiok mokete ng'utgi obadho kokete kuom ng'ato mokaw jok mochako luwo wiye jok noko twe ng'ut ng'ato to kama ng'ato mano tweno nowacho ni ibiro dhiye kure mibiro dhiye kowacho ni mondo mi sandri pile kod pile to nying mamit mane uluongoru godo kod jaodi kata chiegi kata chwori sama nugenoru nying go wuok ka wuok gi e dhoot nikech obadho ogolo oh, amuri ogolo oda aeto nying moko maricho chako donjo ka ywaronwe ot aeto kwe kod era chako rumo oto odno chako dok chien dichwo chako duogo sama ohero dhako bende wacho nabiro timora kaka ahero gima ok ung'eyo nobadho osechiki osemako dagno nindo godo piny to kawuono ting'uru bedeu malo kuwacho niya gima jehova oriwo onge ng'ama ketho kendo badho kobadho kawuono nying yesu ja nazareth kata wasigu nolawa mojukowa remb yesu ja nazareth rembe nyalo rucho gi manade mondiki kawuono Isaya piero ariyo gariyo matindo piero gabich wacho niya, chieng'ono musumal mane ogur matek nopudh oko, kendo gimoro amora mane olierie bende nochodi. e nying Yesu ja Nazareth kata nolieri e dhieri biro chodi kata nodhieri olieri e tuoche ma tuo wilore moro bang' machielo awacho ne tuo niya e nying Yesu ang' niwinj dwond Yesu ja Nazareth omuga ang' nomor matek kawuono mano simba mar dhod Juda Yesu meja wang'eye nyakwar Yesu okew ji Yahudi Yesu wendo Lwanda mar Jerusalem romo kod nyako ma iye osechwer tobo tobo higni apar kod ariyo ka jochiende oyawo fireji mag iye madho pile kod pile sama noromo kod yesu geno yesu dwoko janazareth ukiyo ji yahudi wendo na lwanda o oh, sechege mane fireji mag iye ogo e sarut ka giringo matek ka gidok jake gehena mar mach wang'eyo yesu obiro limo ng'ato manie dier mach olimo shadrak meshak kod abednego mano ng'ato mar ang'wen ma ruoth nebukadnezar noneno wawacho niya, wachne awacha ni Manuel lim dalawa, Yesu limoda, osiep chunya lim dalawa Manuel donjo e ohanda sama jo-Israel wuok e piny Misri. O yang'o nyarombo, ikawo rembe iwire dhoot, wirane ohandi kod remb Yesu sani. Achne nying Yesu ja Nazareth, agoyo raba stamp mar Yesu meja e ohanda kawuono, e dakna kawuono, e tija sani agoyo e raba stamp mar Yesu. Ot madwa gero abiro gero e nying Yesu mar Apollo. Achung' kan jachir kawacho niya, oda tagero, dakna chung', ohanda chung', nyithinda somo, nying Yesu mar Apollo. Duong' odog ni jakondo mula, Yesu ber, te giromo. iber manade wendo zaburi praboro gachiel matenda uchiel wacho ni nagolo dheche mag ting' mapek e goku kawuono ni e nying yesu ja nazareth odheru ka dheru ma jasigu nochuno mobedo seche mane gidhi gichiko badho to ne giketo dheche moko mag tuo mag kahera mag tuo mag covid-19 ne gikawo tuoche mamoko nodhi ochamo pesa e osiptende kawuono waluongo yesu yath Yien mar choke ja Galili oromo kod wuoyi molewo e dho yawo higa pradek kod aboro. O wuoyi okwa molewo ka koth biro to goye kanyo, ka chieng' biro to chame kanyo. O joma nigi pesa weye kanyo, ong'iyogi gi bath wang'e, pi wang'e chwer, pi wang'e e chiembe. Mage jomodong' jomasira, ma Yesu kawuono dwaro ilimo kawuono ne Yesu dwaro ng'at mosekwamo modong' molawo ma notemo koni to temo kocha mumba kona ne nyako mane ige iye ochwere ga apar gariyo cha opimo ne Yesu wacho dimbo ne adimba ok nodhi omung'o wach bende ne ok oluoro koni mochako oluoro kocha rawo oluor liel liel luor rawo nowacho ne ratiro nasetemo nyaka juoke mang'eny mathurwa ka otama matiende ni nyaka gweno norum e dala dalo dong' buga dalo dong' chwata be awuoyo kod ng'at modong' nono mawacho ni anto kaka dong' ni kama nyalo chako temo koro onge japuonj resie ng'ama okwamo yesu resie ng'ama olewo ni kawuono japuonj parie ng'ama olewo ni ei ruodh lela siro jogi misango mar polo gi piny. Jeremia prariyo gadek prago chiko wacho ni wachna chalo mach ochalo nyundo obaro lwanda matindo tindo ting'ane majno kawuone wach ni nying Yesu ja Nazareth majni ang' nochiel dalana kendo nyithinda nyaka som nyithinda biro tedo nyithinda biro kendo Gimoro amora mapango kawuono onge rod blok ma jasigu noket na mano bedie nying Yesu ja Nazareth. Kawuono japuonj biro muko nyaka gimoro amora ma jasigu noketo nying Yesu mar polo. Oh, bed rod blok mane ma noket ne ng'ato kawuono wawacho niya, rod blok no biro wuok kende sani wasekelo Yesu meja. Muma wacho ni wachne chalo mach, chalo nyundo, wabaro lwanda matindo tindo, ang' wanabar gimoro amora ma jasigu nosekete mbele wa nying Yesu mar polo. gibedi degni mane okane i aore kata e lwendni omiwa teko mar baro lwanda matindo tindo gibedi degni mane okane i pige ma Maimuna noninde nyaka opuge madongo kiwacho ni nyaka yawuoyi nyaka kwam procrastination stagnation e kit ngimagi nyaka bedie wawacho kawuono ni nyinge suja Nazareth omiwa teko muma wacho Jeremia 23:29 anwoyo wachne chalo macho chalo nyundo mabaro lwanda matindo tindo Ang' nobar gimomiyo nyar ng'ato onge nyathi kawuono. Merwa makini wach ni kawuono nyinge Yesu ja Nazareth ating'o nyathi e tienda. O wadwa wach ni nyinge Yesu ja Nazareth nyar ng'ani ok ariembi mae ng'ama Jehova nomiya ayudo godo nyathina nyaka dalana nyaka bedi otinge tija nyaka chung'. O dalawa nyaka Nyasachwa bedie kotimo ng'wono timo ng'wono timo ng'wono timo ng'wono. Duong' odogni. Wang'eyo Jehova moloko nying Josef ma wuod Jakobo. Ouse kowetene ong'eyo ni mano to kare olal. Jok mage ere mawacho ni piny nong'ado ni keregi ok nobedi. Wawacho ni Yesu ka Jehova kondiko ni kare ibiro bet. Kata wasigu ne usiku manade. Mawach ni ng'ane to kare ne wicho wil godo. Mage jok ma biro dok dala mane odhi oger nyaka miechgi e nying Yesu ja Nazareth. Wach ni an ema Jehova biro tiyo koda mager nyaka dalawa. Kata nochaya mowach ni chuora onge gimoro, chuori ni ma Jehova dwa ting'o malo kawuono e nying Yesu ja Nazareth. Mumba kona niya, Oh, Esther ma nyathi kich, Jehova odhi oparo nyathi kich moketo mobedo mikach ruoth. En ang'o ma notemo godo Lwana motame loyo? Luongie Jehova kawuono ni mondo otimni ang'wono. Luongie Jehova kawuono mondo osirie par babani. Luongie Jehova kawuono mondo oparie par babani. Jehova dwa loko nyingno kawuono. Nying mar Aracha Jehova nyalo loko. Ka noloko nying Jakobo kode ni winji wuod Isaka. Kochakre kawuono ok chak luongi Jakobo iluongo Israel ng'at mogwedhi wacha wacha ni Jehova kawuono iloko nyinga e nyime mbesena iloko nyinga e nyime jogweng'wa iloko nyinga e nyime jodalawa iloko nyinga e nyime mbesena iloko nyinga e nyime joma tiyo godo iloko nyinga e nyime jirendena iloko nyinga Jehova nyalo rwako ng'ato nanga. Jehova ng'alo nyalo loko nying ng'ato. Duong' odog ni wendo nam. Duong' odog ni Jagalili. Duong' odog ni Adonai. Iber manade wendo. Fweny adek matinda boro wacho. Aseketo dhoot e mbeleni maonge ng'ama nyalo loro. Kata ne chikni obadho onge ng'ama nyalo loro. kata ne iketo badho sadi onge ng'ama biro loro wan kod yesu komeko chier mar choke ja galili onge gima tek matamo lwandawa ni anwoyo niya ngeche pradek matindo pradek wacho ne mokwongo en sibuor onge le moro amora maromo kode luonga ne sibuor ne odi kawuono onge le maromo kode luonga ne sibuor no kawuono e dier odi onge le maromo kode kata leno ne wuok e piny makoni ni kata ne gole e piny moro cha kata ne gole e piny ma kidhiye tiidho ndege makele ka mondo par ng'ato mondo oruchre kaw yesu wuog e le maromo kode omuga nosamang'o nomor matek e nyim dhorangayi dhok ma onge ang' noyudre ohala molwar ang' nochung' nyithindo ma ok som ang' nosom rent ma onge ang' noyudre nyathi maonge biro yudore dichuo maonge ang' noyudre dhako maonge ang' noyudre en ang'o manyalo tamo lwandawa temane yesu gokinyi wach ni japuonj asebiro ating'o bedena malo ratego asarenda e nyim lweny awacho ni kawuono ruoth kawo lweny mondo obed mari in kendi eminyalo sama jo-israel owuok e piny Misri e piny jela. Farao kod joge ong'ado ni giluwo bang' jo-Israel. Jo-Israel neno ka nam ochung' mbele. Nam moro wang'e nie mbelegi. Bathe kumachielo nitie bunge, kumachielo bende nitie gode. E tokgi Farao biro kod gig lweny maber madongo dongo. Jo-Israel ochako ywak, geno gichako rumo. Musa wuod Amram ting'o bade malo ne Nyasaye mapok olo. Kara Jehova to nyalo winjo lamo sama ng'ato kwamo ma ng'ato ni okuta miwacho ni kanyo ng'ama direse onge. Nitie joma osedhi one osiptal mowach ni macha to kiawa waweye gi Nyasache. Nitie eleni mane oselwar mowach ni kiawa machak kiawa kane ochako chung' kendo. Nitie nyaka dak mane osekethore ma nyiri nodong' kod pete kende miwacho ni kiawa kane ochako dogi. sama Musa noting'o bade openje ni wuod Amram iting'o ang'o? Wacho dating'o luth okone ne chwad pi. Iting'o ang'o kawuono ka wadhi e nyim Jehova mar polo? Wacho ne Jehova kawuono ating'o yie ruoth nyaka itimna ng'wono. Jehova nyaka iresa ruoth nyaka ipar dalawa. Duong' odog ni wendona. Duong' odog ni wendona. Duong' odog ni ja Galili. Wasom Zaburi. mia achiel apar gaboro matindo apar kod abiriyo anwoyo nasomo zaburi mia achiel apar kod aboro matindo apar kod abiriyo ok abi tho ting'a ting'a bedeni malo wach ni ok anatho kaka wasigu nochiko badho obedi tuo moseywaya piny ok anatho Ohanda ok notho, nyithinda ok notho. Kawuono ni asekugo raba stamp mar Yesu ja Nazareth e dalana. Onge gira mano chako dhi siol piny joma tho kendo. Nyaka dakna ok notho, hera nyaka duogi e oda. Kwe nyaka duogi e dakna kawuono ni e nying Yesu ja Nazareth. ohanda kawuono ni agola muri e nying Yesu mar polo ni ok initho kawuono ni e nying Yesu mar polo o e nying Yesu mar loyo duong' odog ni wendo duong' odog ni jagalili Zaburi 1:18-17 mia achiel gi apar gaboro matindo apar gabiriyo ok abi tho abiro bedo mana mangima ohala biro bedo mana mangima nyithindi biro bedo mangima somb gima notho biro chako chung' malo kendo adak ni mano kethore biro chako chung' malo kendo o tiji mane iparo ni yumba yumba ok nobedie biro chako chung' kendo ibiro bedo mangima nying yesu ja nazareth joma nong'ado ni ndalo ni ok initobwa ok inichop kama kama wawacho ni gin ye nying yesu ja nazareth wating'o yesu wendo chier mar choke ja galili iluonge ni yesu geno jadwok geno kama geno norume jok mane geno gi noselal ka noluongo yesu ratego okewo jaudi ne gichung' malo wuoyi ka noluonge e dho yawo kosetieko higni pradek kod aboro yesu nochunge nodwoko geno kama geno norume sama noromo kod wuoyi kane ni e liete mag piny jomotho e piny jogerasi o oh, wuoyi mane osebedo ka nigi odwich marach magalagala odhumo kisungu omuodo losruok mag ji kaka bisikwit o oh, e liete mag jomotho sama noromo kod yesu geno Ah, jochiende noringo kochimo ei mbithe ogiringo e gidhi ei nam kawuono ne wawacho niya gima nade motweyo dalano yesu golo kawuono Oh, Matthew 15, 13. Apar gabich apar gadek wacho ni gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidhi pudho oko. Duong' odogni wendo. Oh, apar gaboro apar gabiriyo Zaburi. Ok abi tho to abiro bedo mana mangima. mondo ahul gik ma Ruoth Nyasaye osetimo. Jehova biro miyi gik ma onge. Nyaka gari mane owach ni dala wuok didonje ni geche mabiro donjo dalau. Gin mana mag ma iti kawuono warucho mano gi remb Yesu ja Nazareth. Anwoyo nondiki Jokolosai ariyo apar gang'wen ni norucho gima nondiki. Tho ma nondiki e dalau higa ka higa nowarucho e sani e nying Yesu ja Nazareth. dak ma nowach ni nokibedie dak moro kata higa achiel warucho mana nyinge suja Nazareth joma nogeno ni kotieko dweche adek tibiro duoge dalau kod sanduge ni mano bende wang'eyo ok tedga kawuono ni warucho mana nyinge Yesu ja Nazareth joma nowacho ni ok ini kendi warucho mano sani gi remb Yesu ja Nazareth joma nowacho ni wandi ok dichung' malo warucho mano e nying Yesu ja Nazareth joma nowacho ni tiji ok dibedie warucho mano gi remb Yesu ja Nazareth kendo ndike Isaya prariyo gariyo prariyo gabich ni chieng'no musmal mane oguru matek nopudho kwa pudho musmandego sani e nying Yesu ja Nazareth kendo wamiyo musmal ka musmal amuri ka wawachone niya wuog ia e nying Yesu mar polo kendo gimoro amora mane olier kuomi nyaka chodi sani wating'o Yesu ma jachir mar choke ja Galili wawacho niya ondiki e fweny abich niya ok wanaywagi owach ni we ywak sibuor mar dhod Juda oselocho e ohala oseloche e dakni oseloche e somo nyithindo oseloche e rent mari oseloche e tedo mari oseloche oselocho nyaka e gedo midwa pangono oselocho duong' odog ni en gi ratiro manuel nigi ratiro obiro dwoko ni geno en gi ratiro no mar rucho kida biriyo en gi ratiro manuel nigi ratiro mar rucho kida biriyo yesu nigi ratiro mar rucho kida biriyo manuel nigi ratiro mar rucho gi pile wachawacha ni sibura ketie dalawa aumo dalawa gi rembi in gi ratiro mar loso dakwa dalawa kawuono ibede ratego duong' odog ni wendo na zaburi mia achiel prang'wen ga uchiel duong' odog ni ratego zaburi mia achiel prang'wen ga uchiel matinda biriyo momo nyasachwa wacho niya ong'ado bura kochwako jomithiro ng'ata ng'ata ma dalagi ni thiro mano ng'e ni dalano to ok nosudi manuel dwa chwako ng'atno kawuono sibuor osebede bura osegawore kod lewni mag dolo osegawore kod lepni mag lweny odwa kedo kodwa kedo ne od ng'ato nyaka dala mani thiro ala mani thiro nyithindo mani thiro nyaka kuondegi mani thiro jehova dwa chungo gi malo kawuono Ondiki niya e Jeremia achiel matindo apar gaboro asomo andika mar Jehova duong' odog ni wendo na Jeremia achiel matindo apar gaboro aluongi wendo na aluongi jagalili ji duto mane pinyni kaka ruodhi mag Juda gi jodongo gi jodolo kod ji mamoko duto biro bedo mamon kodi to kawuono ami teko Ibiro chalo gi dala mochiel motegno kendo gi siro mar chuma. Mano Jehova ema owuoyo kendo gohinga mar mula ok giniloyi kata gin wasigu mano opidh ang'o mano luong ang'o mano lam ang'o e liete joma nade ok giniloyi e nying Yesu ja Nazareth nikech abiro bet kodi kendo riti an Ruoth Nyasaye ema wacho kamano wadhi kodi e lamo wadhi kodi e lamo wadhi kodi e lamo Jehova mar oganda lweny. Pare nyathi sikul ni, pare merwa ni, pare jaduong'. Jehova parie jogi mokwamia ni te a Nyasachwa. Chung' kodgi, umgi, sirgi, gwedhgi ratego. Ropi maler mondo sirgi kidi mar jogedo mara kuom nying Yesu. Amen. Jara maguora jodalo mageno. An mawuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries Roen Ler e piny Kayole.